Aha eizooba erya nyomwebazo, abaturagye kuruga omu mashaza agatari gamwe na gamwe okwetooroora disiturikiti eya Ntungamo bahikire omu maka ga Kabeho John ou baayetsire erya Nikibaasika obaire ari mukuru w'entebe ya kataano ahabw'eigomborora erya Rubare kandi obaire ayetsimbire omu karuuru ak'entebe ya kataano ahabwa disiturikiti teyantungamu kuhikaana nawe n'okumuhuumuriza ahabw'ebyarugire omu karuuru. Abantu bantungamu boona n'ab'okuhumuza. Boona nibashaasha, baine obusaasi nangwa oburikweshumba n'aha bwabo. Ku naahurira ngu baakusinga baakusingisa enkumi ina, naayenda kugwa shooka. Reediyo naagira. Naashasha naiwe. Mbwenu niinyenda ku ndaaregyeyo oze omuka nkuhende. Kabeho John n'abahagizi be tibarikwikirizingana n'ebyarangiriirwe Electoral Commission ebirikuhamya ku Samwiri Mucunguzi niwe yaasingiire akaruru k'entebe ya kataano ahabwa disiturikiti eya Ntungamo beitu bo nibahakanisa barikugira ngu obuhanguzi bukaba buri omu mikono yaabo kwonka akaruru kaabo ngu bakakaiba. Sam tinkumwikiriza nabo bakugira bata. Nomanya kuronda akaruuru okatamu amaani gaawe okakasinga okakareeba okakata aho okiba ori aho ku baaza kurangirira ngu baarangirira ogu seeri zo ezaabaire zishobire ni nkaaga na ina kwonka bakaihamu eza abiri na ina eza kaabeho. Ezo zaarugamu, makumi ana eza bariya, ezo zaagira ki? Ezo zaagumamu. Rwakigaba akayeero orw'ikumi na kamwe aha seeri yangye, nabwo etiimu ahabwa ndabire. Mbwenu nayo gavumenti aho efeereirwe. Kaabeho ku oratubeerera ekyamaani owa disiturikiti, ku oraakushondera neeza kuhomba. Yaaba etarigarukamu, Mbwenu nayo gavumenti neyorora corruption nyowe mbagambire nakyo mbu kigambe omu kisheeri kye omu kiika kiikye nayo yagyorora manya etaire amahuri yazaarira aha encwera ya- yazaara empire empire yazaara embaraga zakanya ekisharara kijwire Hagirimu n'enkoma. ekisharara kijwire hazamu enkoma amahanga koza eyokuronda akaruuru kokatungye kaka kaba kaibe ayi bambe na tata akaba ati gyata ombuya okwiba ekyabandi nobwo waiba ekyawe Itwe tituri bashuma. Ndi omwami wa gavumenti naahitsya emyaka yangye nka ashatu n'endiijo yoona ndi omwami. Abaana tindikubaasa engaro zangye ezi ninsayiningira omuntu nimuheereza eki arikwenda kwonka tindikurya zitari mushaara. Bamwe omu bahagizi be beeraganiise obutaija kugaruka kuteera akaruuru koona barikugira ngu obushuma obubaire omu karuuru aka bubatamiise okuteera akaruuru. Eby'akaruru mbikwatsize ahansi. Mbikwatsize ahansi okore ebi orakora nti na mbwenu shana yaari kabeho nitwija kumanya kukodinetinga nka kabeho ndi kodineeta weeye ebikwetagisa nka hati okuturi omu muhanda ogugumire ahi baretaaga ebikwetagisa nimbaasa kutwara ebintu kwonka eby'akaruru nyowe mperize na mbwenu mbe ndi omwe omu ba officials nyowe nka rizayininga obutari nitukuteeza akaruru na mbwenu tindi nka kakoparinga ngu ninza kuteeza akaruru ninkuteeza ka kishaka enshuma ekintu okinyibeho ndikukireeba Ruyare bakatunyaga munonga twashaasha kandi indeed abanyantunga mutushaashire nambwo ori nk'okuza oku kunkuba ningamba ngu Alex ngu Alex omuntu ori yagamba naarira hati oyebuuza Ruyare akaruru ka ntunga murikagarura hi? Mbwenu nabeshenza abantu ba Mukama ngu tindigaruka kuteera karuuru ahabw'okuba na hati nyowe Mwanzyo hiine kya personal LCC rimwe nibatwesika munonga kugira ngu nitumara kuronda oburuuru. Ngizire nti, Tindiija kugaruka kuteera akaruuru. Kwonka omu iziina erya Yesu n'emyaka ei nyine ku ndiba nkirwe omu magara g'ensi egi, akaruuru tindigaruka kukateera. N'ebyo. Kandi nyowe nsai ningire kutarigaruka kuteera akaruuru. Ekyo nkiheerezeemu eri tindigarukira. Ruhanga we ansaasire ku aransaasire, kwonka tindigaruka kuteera akaruuru. Mwebare munonga. Kwonka nyowe kwiha eriizooba. Politics nazihuumuramu kumara emyaka ikumi. Tinkuza kugaruka kwesiimba mu karuuru. Ekikumi ekyo ekyo nyowe nambwenu nyine akamanyiso. Ekikumi ekyo mukureeba ekyo ekyara tikirimu batushemeise enyimwazyo. Bwanyima y'abaserukare kututangirira aha office yaitu aho bakatuteera bakatukora kubi. Mbwenu nyowe ninshaba, nyowe ningamba na Ruhanga wangye, ntungami egyo omu myaka ikumi, nkeereba etakatereire kuzamu akaruuru k'amazima, tindigaruka kwetsimba omu karuuru. Bongiire baateerera gavumenti ya NRM omuranga okutaaha omu nshonga zaabo bakatereeza ebirikubashaasha, batakahindukire bakaza omu rubaju oruhakanisa ekibiina ekya Muvumenti. Enkumi ibiri ashatu na gumwe, Opposition neenda kukanya.

bakabukyebera emitwaro etaano bukahwaho bakagaruka bakaronda obutabo aga Ruhanga kwinganisa nawe so oku baibire koona nambwenu nimpurira waves nyingi. Ayongiire yagamba ngu nibaza kugumizamu kuronda obuhanguzi bwabo okuhitsya obu barabone encwamo ehikire kandi yasiima n'abantu boona ahabw'okumuha obwire bwabo hamwe n'akaruru ka rukundo. Kuronda eky'okukora kugira ngu obundi Ruhanga ku arikutuhiira tukacwamu eki turaacwamu kyona, eki turaacwamu eki Ruhanga araagira ata? Araatworekye ngu nikyo kyakubaasa kutwombeka nk'eka, nka bagyenzi bangye abu ngyenzire naimwe, nka baasapotaazi baitu, naanye eki omutima gwangye guraagye guta? Guraacwemu, niinyija kuba ninkibagambira. omu bwire butari bwa hare. Eki ndikusiimira Ruhanga, oba ni kakaikuru, oba ni kaana kato, oba ni mukuru, oba n'oshomire, boona nibamanya ngu kaabiho bakamwiba akaguta. Ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television omuri Ntungamo. Abantu baija kukukwata Oraabaase ka tinkugira ngu boona, aa, hariho abarikukukwatsa abu Ruhanga ataimu omutima gw'okukukwatsa nainga abaine eby'okukukwatsa, abantu tibashushana.